Ur wech e oa, ur wech ne oa ket, met ur wech e oa memestra, un den pinvidik-mor o bevañ etre tremaouezañ ha logonad ar plas. D'ar mare-mañ, pemp kant bloaz 'zo, evit diskouez hon pinvidigezh, ar pezh gwellañ, a oa mont d'ar marc'had bep sadorn. A oa mont d'ar marc'had bep sadorn, gwisket ar chikañ-posupl, ar cheuc'hañ-posupl. Hag an den-mañ a blije kement-se bezañ gouest ket bezañ cheur ha bezañ brav diouzh ar marc'had, a oa galvet anezhañ ar roue. Na oa roue eus parrez ebet. met galvet e oa anezhañ ar ouenelezh tra. Ken chik ha ken brav e oa e dilhad pep sadorn. Un dere bennak e teu ur gwiader da welet an hini galvet ar roue. Dont a ra da kinnig dezhañ un dra un tamm ispisial. Ar gwiader en deus kavet un danvez burzhudus, un danvez hag a c'hell ober dilhad, un danvez ken flour, ken fin, ken blizidik hag ar re sot ne c'hell ket gwelout an danvez-mañ. Un tamm estonet eo a ra an hini galvet ar roue. Penaos 'ta ne vez ket gwelet anezhañ ? Ya, va roue, ijin 'ta ? Ken fin, ken chik, ken cheur, ken blizidik eo an danvez-mañ e vez gwelet nemet gant ar re finañ speredekaat 'vo, eveldoc'h. Dedennet eo ar roue. Ha tu 'vefe ober ur gwiskamant din e-barzh an dañv-mañ ? Ya, ret e vefe lakaat ar priz. Met tu 'vefe. Ha setu ar roue o paeañ brokus un tamm mac'hant d'ar gwiader evit ober seurt gwiskamant. N'eo ket bet kavet ar gwiader e-pad an nebeud sizhunvezhioù. A-benn ar fin, an hini galvet ar roue n'eus kaset he meveled da tapout ar gwiader. Adkavet eo bet ar paotr e-kreiz-e-kreiz c'hoadoù Anveg. Kuzhet e oa en ul loch bihan o gwriat. Pa 'z eo bet kaset ar gwiader d'ar roue en-dro Ar wenoz goulennet war an dilhadenn 'toa hanter-paeet dija hag ar gwriader 'neus displeget. Ya, sur war we e oan o gwriadenn en ul lec'h trankil setu perak koadoù anvet. Goulenn a ra bezañ e-unan e-barzh ar sal gant ar roue evit diskouez dezhañ e danvez nevez ken fin, ken blizidik ha ne vez ket gwelet gant ar re zot. Ha setu ar roue o klask an dilhad-mañ ken fin, ken blizidik ha ne vez ket gwelet gant ar re sot. Flour eo a-dra-sur, me ur wech kaset kuit er roched ha gant ar gwiskamant-mañ ne vez ket gwelet gant ar re sot a zo hanter treuzwelus. Un tammad douetañs a zo gant ar roue. Met n'en deus ket c'hoant da dremen evit an hini sotañ er vro. Setu pa vez gourc'hemennet anezhañ gant ar gwiader. Pegezh chik emaoc'h ? Se zo ar gwiskamant evidoc'h, ma roue ! Sur, ne vo den ebet bravoc'h gedoc'h er marc'had. Setu ar roue o soñjal perak pas, warc'hoazh, e lakin va dilhad ken chik, ken flour, ken blizidik ha ne vez ket gwelet gant ar re zot. Setu d'ar sadorn, just goude, er marc'had. Gwelet eo bet ar roue war he marc'h, gant he kwiskamant ken chik, ken blizidik ha ne vez ket gwelet gant ar re zot. Hag m'hellac'h dor d'ar mare-mañ ne oa ket tro da gwelout se alies, met ar marc'had a-bezh a zo chomet didrouz, mut. An holl o sellet gant daoulagad dispourbellet ouzh ar roue o tremen barzh e dilhad ken chik, ken brav, ken blizidik ha ne vez ket gwelet gant ar re sot hag a seblante un tamm treuzwelus memestra. Hag an devezh-mañ on bet war ur plac'hig, war div skoaz e dad, ha pa 'neus gwelet ar roue o tremen, 'neus lâret "Ah! Ar roue a zo e noazh!" A-wechoù, ar gwirionez a deu splann ha sklaer e beg ar bugale.